Ee abbaa gob abbaa gob hin raftanii Eh, mee ol jedhaayii har'a wahuma waliin haasofna hidhee tananii abbo maal taatanii ilaa maal seetan abbaa gonfoo kiyya erguma duriitii mee amma horre horre horre horre ijoolleen keenyaan hin qoxxoofte amma Mee waa'uma durii tokko waliin haasofna jedhee tanan abbaa gonfoo kiyya maali? Maali abbuun mee nama dhossinaa ka amma gizeen illee darbee maali? Amma yaaduma akkanumaan haasofna inniiti malee eh, nu amma dulloomne ani arrii baasee atis arrii baaftee jirta amma ijoolluma keenya fi ijoollee ijoollee keenya arguu malee wanni tokko hin fokkasila. Mee waa'uma si gaafadha abbaa gonfoo. Nassaalfadhalleedha. Har'a ka dur bara kun bara bara wal fuunee sanitti yoo ati kana natti himte si dhungadha. Bakka bakka si dhungadhuun beektaa mitiire? Ishii sanan deebisna har'a galgal. Mee waama si gaafadha silaa gizeen illee deemee jira abbaa gonfoo koo. Mee dur jechuudha yoo durbi qaammee deemtu Kunoo dhiirri duuka hororri san nuti gizee san gaafa kunnee buqqifachuu galgala deemnu la agamsa qoree kana guurree guurree guurree guurree qunnii keessatti gonu gonnee qabannee deemna. Dhiira nutti dhiyaatte laala. Akkanatti la harka isaa kana keessa akka isa dhiigu dhiigu isa goona. Ani kanan jedhu gizee sani Ati wadaajii qabdaayii? Durba meeqa mee wadaajii dhuggatti natti himi abbaa gonfoo ko. Mee haga durba meeqa dhuggattee abbaa gonfoo? Ani garuu wanna takka gaafa tokko gaafa tokko ani dhiira tokko dhiira tokko akka hin dhugganne simattan himaatuman ture ati sin beetta Waan sitti himuun qabu mee ati hooyi silaan beeksisu jetteeti keessammaa akkana godhatta natti himaa. Abeet abbaa gonfoo maa nama dhossattaa maa nama dhossattaa ani ani waan waan kanan bee garuu mooraa keessa taanii waan deegaan dubbatan jedhan abbaa gonfoo kiyya ani durbumti bara kanaa

yaa fireendii jedhan tokkommoo maal jedhanii iyyuu qabatanii kun harka faa qabatanii deeman kuni nu kiseessanii ar- coraa jibbina coraa dur- durbi coraa dhiiraa jibbite ani si mooraa keessa taanii waan deegaan durba- hin dubbatan yaa rabbii ko durboo teenya akkuma uumoo durii sanitti nu deebisu uumoo barbaana nu durba teenya irratti amma achi maalii haadha too ani abbaa gonfoo Mee maalii ammii fi mee warri durii sun garaagarummaan isaa maalii? Isin akka ana garuu gisee san ani ikunoo kana si kadhate jennaan na si dheessaa bar. Si dheessaa bar si sodaadhaa iyyuu bar. Durbi baranaa garuu sodaattu maalii? Maalii abbaa gonfoo? Eh? Ani hin dhunganne na sobda. Na sobda. Ani har'a kunoo si cinaan ciisu. Si cinaan ciisu himti natti him. Himtu natti him. Himtu natti hime abbaa gonfoo. Maali amma dulloomne waa silaa ammaa achitti anaslee durbummaan kaleessaa sun naa deebitee dabbasaan lookoo asirra cicciisu sun naa deebi'ee amma achi baheetu dargaggeessa laala jetteeti maal hoo waa feetellee goote silaa darbee jira. Maali abbaa gonfoo waa akkana nama dhossuun gaarii miti lakka. Ani kanan jedhu hoo abeet Lakki an amma waa baay'ee sagantaa baay'een baafadhee qaba. Durbarratti jetta barreeffadhe. Ee, Dargaggoota dhiirati illee obboleewwan durbaati irratti maa waan hin taane dalagu jedhee tanan is malleetti yaadatan jira. Nan barsiisa. Dargaggootuma dhiiraa kan inni nan barsiisa. Maali sossobanii eh, durba sossobanii qileetti gatuuf maalidha? Dhiironnillee yaadu mee isin dur jechuudha. Durba takka fuunu hoo jettanii yaaddani? Hurufatti waa godhuu hin yaadduyi? Lakki safuudha jettaa eeyye safuudha ee safuudha maarree dhiirri bara kanaa manatti safuun barsiisanii? Maali? Safuu manatti barsiisanii bawwii dargaggeessi bara kanaa moo maali? Durbuma reeba! Durbuma reeba! Amma kun maali kun haadhatoo kun durba eessan guddifanne eessan galma geechifan kan asumatti kutuu qabna. Abbaa gonfoo ati akka naa gootu ati dhiira irratti naa bobba'i. An shamara irratti an bobba'a. Dhaloota kana akka durii sanitti deeffachuu qabna. Durbillee akkuma dura durba duriititti Dhiirillee akkuma dhiira duriititti gopharee isaa fileetum babbareedetum homaa yaaduma akkanumaan deema malee durba homaa hin godhu. Amma bara kana keessa waa baay'ee badaa jira. Kanaafuyyuu ittaa yaadnu amma hin raafna. Anumti illee hirriba sana na qajeelchifte abbaa gonfoo har'a maalii kan durii durii sana yaadadha abboo haaraaf nu latti. Kan durii durii sana yaadachiisa har'aa moojii hin rafna ka. Nagaatti bulaa.